הייליגער באשעפער, איך וויל זיין ערליך, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין אפגעהיטן, בפרט א מענטש נעבעך, ער האט נישט געהאט קיין גוטע יוגנט, האט אים קיינער האט אים נישט מחנך געווען, ס'איז דא נארישע נארישע שיטות אין געוויסע פלעצער, מען לערנט נישט מיט קינדער וויאזוי מען דארף זיין הייליג, וויאזוי מען דארף זיין ערליך, נו מה יעשה הבן שלא יחטא, וואס, ווי זאל איך אליינס אויסגעפונען אז מען טאר נישט, אז מען טאר נישט צורירן אויס ברית קודש, קיינער האט עס נישט געזאגט. בחורים קומען צו מיר וויינען, אינגעלייט קומען צו מיר וויינען, איך האב זיך אזוי אוי איך האב זיך צוגעוואונט מיין לעבן, איך זאל וויסן אז דאס איז א עבירה, איך ווייס נישט, איך גיי אין בית כסא, איך זאל וויסן אז מ'טאר נישט מ'טאר נישט אנכאפן ווען מ'גייט אין בית כסא, קיינער האט מיר דאס נישט געזאגט, ברוך השם אז מיין טאטע האט מיר עס יא געזאגט, ברוך השם אז מ'האט א גוטע חינוך. איז גוט, מען האט א גוטע חינוך און מען געוויינט צו קינדער פון יוגנט און האסט אבער א טענה צום אייבערשטן, האסט א טענה, ממש נישטא קיין טאג וואס איך זאל נישט באקומען קיין בריוו פון פון א אינגערמאן אדער פון א בחור וואס וואס קומט מיט דעם טענה, כמעט יעדן טאג א אימעיל א בריוו, איך איך ווייס נישט, איך האב נישט געוואוסט, קיינער האט מיר עס נישט געזאגט. אפשר האב איך אליינס געטראכט אפשר איז עס נישט א איידעלע זאך צו טוהן, אבער איך זאל וויסן אז אין דאס איז תלוי מיין אידישקייט, מיין קיום, מיין מיין לעבן, מיין חתונה האבן, מיינע קינדער, מיינע דורות, אלעס איז תלוי אין דעם? ווען איינער זאל מיר דאס זאגן אלס קינד וואלט איך דאס געטוהן? וואלט איך מיך צוגעוואוינט אנצורירן? איך האב געמיינט אפשר ווייל איך האב אמאל געזאגט עפעס, מען האט יא עפעס אונטער די מויל אונטערגעמורמלט אמאל, און איך קען מיך נישט ארויסזעהן פון דעם, איך קען מיך נישט ארויסזעהן פון דעם, מענטש שרייט איך קען מיך נישט ארויסזעהן פון דעם. א מין נארישע חינוך, א מין נארישע. ברוך השם איך געלערנט אין סאטמארע חדר אין בארא פארק, אויך געווען גוטע מלמדים האבן גערעדט צו די קינדער ווייל קינדער ז ק יצר לב האדם רע מנעוריו, קליינע קינדער קיינער זאגט אים נישט גארנישט ער וויל שוין שפילן נישט גוטע זאכן, האט א יצר הרע, ווילסט יא ווילסט נישט, קליינע קינדער, מלמד כיתה א' כיתה ב' כיתה ג'. מען האט אונז געלערנט אויף דעם, מען האט אונז מחנך געווען אויף דעם, רוב בחורים וואס קומען דא אין ישיבה וואס אינגעלייט וואס ווערן מקורב, ווייסט א נייע זאך, קדושת הברית, א נייע זאך, כ'בין א גר, בין יעצט געוואר געווארן וויאזוי הייב איך אן, כ'בין צוגעוואוינט שוין אזעלכע שלעכטע, דאס ווענדט זיך אין די מענטש וויאזוי מען געוויינט זיך צו. זיי שרייען צום אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל זיין הייליג, איך וויל זיין ערליך, קיינער האט מיר גארנישט געזאגט, טען עס צום אייבערשטן, טען עס צום אייבערשטן, רבונו של עולם, און איך, רבונו של עולם, איך זאג דיך צו, איך וועל חתונה האבן, איך וועל האבן קינדער, איך וועל זיי ברענגען, איך וועל זיי מאכן, די שענסטע חינוך וועל איך זיי געבן, די הייליגסטע חינוך, די ריינסטע חינוך וועל איך זיי געבן, איך וועל רעדן צו מיינע קינדער פון יוגנט, איך וועל זיי זאגן, מען טאר נישט אנרירן אויס ברית קודש. און חס וחלילה אז א צווייטע יונגל קומט אין חדר און א בחור'ל רופט דיך אין א זייט אין בית מדרש זאלסטו דיך שרייען און פארציילן, ווייל נאר אזוי קען מען זיין א ערליכע איד, נאר אזוי קען מען זיין אפגעהיטן, נאר אזוי קען מען האבן א הייליגע מח און הייליגע אויגן און מען האט א טעם אין די דאווענען און א טעם אין די לערנען און גשמיות.

נאר נאר פראבלעמען, ווער וויל שטינקען וויל שטינקען, ווילסט גיין א גראך פון דיר, ווילסט דיין מויל זאל גיין א גראך, ווילסט ווערט א נאכגעלאזטער מענטש, א צובראכענער מענטש, מען פארלירט די שמחת החיים, מען פארלירט די טעם אין לעבן, אלץ קומט ווען מען דארף עס אפהיטן אויס ברית קודש, און די הייליגע רבי רעדט פון דעם די איינציגסטע צייט נאכאמאל און נאכאמאל, אויס ברית קודש. הייסט די איינציגסטע צד די קלערן זוהר הקדוש נישט דא קיין נישט דא קיין דף פון תקנות זוהר אויס ברית קודש אויס ברית קודש אפהיטן אויס ברית קודש במחשבה בדיבור במעשה און שטייט אויס דא פון צדיקים וואס די מצוות ברית מילה איז דאך א מענטש נישט קיין באלעבאס אויף זיך מען מאכט דאך א ברית צו די ווילסט יא צו די ווילסט נישט נו ווי ווייס איך אז איך וויל האבן די מצוה איך נעם מיינע קינדער און איך מאך מיט זיי א ברית דעמאלטס ווערט נתגלה אה ער אליינס האט דאך אויך געוואלט מאכן די ברית זאגן פארן אייבערשטן קיינער האט מיר נישט געלערנט איך קום פון א חדר, א שיינע בילדינג, שיינע לייט, שיינע באסעס, שיין, שיין, שיין, שיין, קיינער האט מיר נישט געזאגט פון זיין הייליג אפגעהיטן, איז דא דא שיטות, מנהלים זאגן פאר מלמדים, מען טאר נישט רעדן פון דעם, פארוואס טאר מען נישט רעדן פון דעם, פארוואס, פארוואס טאר מען נישט רעדן פון דעם, מה יעשה הבן שלא יחטא, ווי זאל א מענטש, אז די קינד העט געוואר ווערן יעצט וואס מען טאר נישט טון, וואס הייסט, זאג אים, מען טאר נישט אנרירן עוז ברית קודש, נישט דא. די אייבערשטער לאזט נישט און די שלחן ערוך זאגט ואבן זה חמור מכל עבירות, די עבירה איז הארבער פון אלע עבירות, אז א קינד הערט עס ביי די דריי יאר פיר יאר פינף יאר נאכאמאל מ'האט אן ברוך השם אונזערע מלמדים דא אין חדר מ'גייט מיט די קליינע קינדער אין בית כסא זאגט מען זיי מ'קען נישט לייגן די הענט מ'טאר די אייבערשטער לאזט נישט דא טאטשן די אייבערשטער לאזט נישט דארף פאלגן די אייבערשטער און די מאמעס ווען זיי באדן די קינדער. קליינע קינדער קען מען נישט גיין שטרענג מיט שרייען, מען זאגט, ניין, דער אייבערשטער לאזט נישט לייגן די הענט דא, און מען געוויינט זיך צו אז א קינד קען נישט, ער ווערט גרעסער, ער קען עס אפילו נישט טון, איך קען נישט אנרירן, איך בין אזוי צוגעוואוינט, ס'ארבעט נישט, ס'גייט נישט, ווי אנרירן? אבער זאג עס פארן אייבערשטן, קיינער האט דאס נישט געלערנט, מלמדים האבן נישט גערעדט פון דעם, און די טאטע מורמלט אונטער די, פארווארט געזאגט, איך ווייס נישט. איך וויל וויסן אז דאס איז תלוי מיין לעבן, דאס גייט מיך מאכן פרייליך, איך דארף נעמען פילן צו, מענטשן זענען בכלל אזוי אריינגעפאלן אין דעפרעשן, מען דארף אים שטאפן מיט מעדיקעישן, פון וואס קומט, פון וואס קומט עצבות און מרה שחורה, דער רבי איז אונז מגלה די סוד, דער רבי זאגט, עצבות און מרה שחורה קומט אז מען היט נישט אויס ברית קודש, און וואס דו וועסט נאר וועלן טון צו זיין פרייליך, וועט דיר נישט העלפן, ס'וועט דיר נישט העלפן ביז, מען קען נעבעך זען בחורים גייען און זיי פארסאמען זיך.

איינמאל דו רירסט אן, זאג איך אז דו רירסט אן, דו רירסט אן, מיט מיר קענסטו דא נישט האבן קיין שייכות, כ'וויל נישט האבן קיין שייכות מיט א בחור אינגערמאן, האט ער א ריר אן דאופ, נישט קיין חילוק וואס ער איז די שוואכסטע ווי נאר ווי, ס'איז נישט קיין דאופ, וויל איך מיט דיר נישט האבן קיין שום שייכות, קיין שום שייכות, קענסט שוין גיין צום מלאך המוות, שוין גיין צום טויט. איך ווייס אז ס'איז פאני ווייל היינט איז שוין דא אינגעלייט וואס הייסט וואס רעדסט אזעלכע שטותים, יעדע פארטי יעדע פארטי איז איז היינט יא צו ניין? כ'הער נישט. יא יעדע פארטי איז דא וויד, דאופ, וועל איך נישט גיין צו פארטיס, איך וועל מאכן פארטיס אינדערהיים מיט מיין ווייב און קינדער, און כ'וועל מוזן זוכן א פלאץ ווי אוועקצולויפן ווי צו גיין וואוינען, דער רבי פארציילט די סיפור המעשי איז אז ער האט גענומען זיינע אייניקלעך און קינדער און געזאגט ער לאמיר אוועק גיין ערגעץ אין א מדבר וואוינען ווייל מען קען שוין נישט פאריען מען קען שוין נישט פלעין גיין צו א שמחה דו מוזט שוין עפעס דו מוזט דיך פארסאמען פון וואס קומט עס פון וואס קומט עס א פרייליכע מענטש נעמט צאם פרייליכע מענטש העפי. אינדרויסן זעהט ער אויס אזא שיינע געפיצטע בערדל שיינע טשופ אינדרויסן זעהט ער אויס זעהט אויס ווי wow ער האט די זאך און אינעווענדיג קען ער זיך נישט ליידן פארוואס ווייל ער איז פוגם בברית נאר אז מען היט זיך די אויגן און נאר אז מען היט זיך די מחשבה נאר אזוי איז די צוויי אינגעלייט האבן אים געזאגט דו האסט איין עצה דו קענסט גיין צום רעבן און די רעבע וועט דיך אנהייבן מאכן שפירן אייבערשטער וועסט אנהייבן זינגען צום אייבערשטן שמועסן מיטן אייבערשטן.

האט א פאון אינדערהיים, אדער די מאמע האט א טעלעפאן, די טאטע האט א טעלעפאן, די ברודער האט א טעלעפאן, און ס'איז שווער אליינס, ס'הייסט ס'הייסט גיי נישט צו די טעלעפאן, ס'איז דא א טעלעפאן און כ'קען איך קען זעהן זאכן וואס די יצר הרע וויל איך זאל קוקן, איך קען זעהן נאקעטע זאכן, איך קען איך קען כ'ווייס נישט איך קען עפעס זעהן, בעט דעם אייבערשטן, שריי צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער ראטעווע מיך, הייליגער באשעפער היט מיך, הייליגער באשעפער היט מיט מיינע אויגן. אוי איז דאס שווער היינט, אוי איז שווער היינט. ווייל אפילו א בחור זאגט איך בין ערליך, איך האב איך האב א וואוילע טעלעפאן, ברוך השם, א גאנצע בית מדרש, ברוך השם, איך האב געטוישט די שלאס אונטן, איך גיי נישט קיין נאמבער פאר קיינעם, איך דארף נישט דא קיינער זאל קומען, איך גיי שאקלען די ישיבה פאר אפאר וואכן, מ'וועט זען ווער ס'וועט בלייבן, אפשר ס'וועט בלייבן צען בחורים מיט מיר מיר זיין גוט, איך שאקלען די ישיבה, איך שאקלען די ישיבה, איך דארף נישט קיין בחורים וואס קומען ארויף מיט טעלעפאנס. ס'דא גענוג ישיבות אין די וועלט ביי גאנץ וואס ווילסטו פון מיר? ביסטו קלוגער פון דיין ראש ישיבה? גיי צו א צווייטע ישיבה, דארף נישט קיין טעלעפאן צו ישיבה. סתם א פשוט'ע טעלעפאן וועט זיין פון די יאנטשי מענטשן, ס'איז א פלאץ פון יאנטשי מענטשן. ווילסט זיין מיט די מנבלים מיט די לייצים, סטערעס? נו, גיי צו א צווייטע פלאץ, דאס איז א יאנטשי פלאץ, א יאנטשי פלאץ. אינטערעסירט מיך נישט צו דו גייסט מיט א רעקל, אן א רעקל, קאטענע ציצית וואלענע ציצית. כ'וויל ס'זאל זיין א ריינקייט דא אין ישיבה, כ'האב געטוישט די נאמבער, כ'געב עס נישט פאר קיינעם, כ'האב עס נאר פאר בחורים וואס איך האלט אז זיי דארפן, האבן נישט דעם טעלעפאן, זאגט מיר א בחור וואס זאל איך טון, איך האב נישט קיין טעלעפאן, אבער מיין מאמע האט א טעלעפאן, און וואס זאל איך טון אינדערהיים, איך פאל אריין אין א עצבות און איך טראכט איך גיי נאר קוקן וואס מען טאר נישט קוקן פאר איין סעקונדע, איך מאך עס שוין צו, איך קען נישט און איך און איך ליג, איך פאל, איך פאל, איך.

כ'וויל האבן הייליגע אויגן, די גמרא זאגט אז יוסף הצדיק האט באקומען אזא מתנה, קינדער און אייניקלעך, שייוועט יוסף נישט דא די גאנצע זאך פון די קאמפאני פון שמירת עיניים פון נישט פון שמירת עיניים פון עין הרע, די גאנצע קאמפאני די גאנצע גניבה, גניבה פשוט כמשמעו גניבה, וואס גיב מיר געלט וועסטו נישט האבן קיין עין הרע הערסט. הערסט א גניבה? געב מיר געלט! שלמה מיניג! א ר שלמה מיניג! קענסט עפעס קענסט דיך קריגן מיט ר שלמה? ער האט א ווייסע קאפל מיט א מיט א קאפטן! ר שלמה מיניג! געב מיר געלט! וועט אלעס זיין מיט מאכסט אפשערן? האסט שמאלע פון עין הרע? געב מיר געלט! און אלעס וועט זיין בסדר! זאג דו מאכסט א בר מצוה? וואס איז זיין מיט עין וואס איז זיין מיט עין הרע? געב מיר געלט! איך מיך היטן די אויגן דארף איך דיך נישט האבן, אבער די חזל זאגן אז יוסף הצדיק האט זיך געהיטן די אויגן איז נישטא קיין אויגן אויף אים, נישטא קיין אויגן, אויגן שאדט נישט, יעדער קען קוקן, עיין שלא שלא רצותו ליהנות מן העבירה, עיין עיין עיין עין הרע שור בהם. איך היטן די אויגן, און ווי זאל איך נאר זוכה זיין צו היטן די אויגן, איך בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער ווער איך זאל נישט צורירן קיין טעלעפאן, הייליגער באשעפער, און איך זאג דיר, איך נעם עס נישט אריין אין שטוב, נעם עס נישט אריין אין שטוב, ווייל א יונגערמאן קומט צו מיר יעצט און ער וויינט צו מיר, משוגע, מיין ווייב זיצט אין קיאסק. איך שטיי, איך האב דיך געעפנט די שטעטל, האב איך געבעטן די ערשטע זאך וויל איך א פלאץ אז א מענטש מיט דיך קענען לעבן, מיז דיך קענען אהן באשטעלן זאכן, איז זיין א פלאץ וואס זיין אפגעהיטן, און יעדע וואך טרעפט דארף איך נאכאמאל רופן מאטי אז עס איז דא א לאך. ס'איז דא א לאך, ס'איז נישט קען נישט זיין קיין לאך, ס'איז ס'איז חוסם בתוך חוסם בתוך חוסם, רוף איך אים יעצט אן, איך וועל זאגן גיי דא, גיי אריין דורך דעם, גיי אריין דורך דעם, דורך דעם, איך ווייס נישט, די ווייב קומט נישט אהיים ביי נאכט, זיצט א גאנצע נאכט פארקישעפט, נישט שלעכט, וואוילע מענטשן. וואוילע מענטשן, דא רעדט מען נישט פון מענטשן וואס, איינער וואס וויל נישט זיין וואויל, איך קען דאך קויפן א פאון, ניין איך גיי נאר עפעס באשטעלן און איך גיי נאר קוקן איין סעקונדע צו מען קען אריין גיין אין דא, איך וויל נאר זען די ערשטע דריי מינוט, וואס? דריי מינוט? איך קוק נישט איך קום שוין אהיים, און עס איז שוין א גאנצע נאכט, עס איז נישטא קיין וועש, עס איז נישטא קיין קליידער, עס איז נישטא קיין עסן, עס איז גארנישט דא, די זעלבע זאך פארקערט, א ווייב וויל קומען זאגן מיין מאן. זיצט אין די קאר מיטן טעלעפאן, ער געבליבן אין די קאר עכט נאר פאר איין מינוט פשוט אויפזוכן עפעס א זאך וואס מען דארף זייער וויכטיג האבן מיט די ביזנעס, עכט איז מען קען זיך שפארן זייער אסאך געלט, און ס'איז ממש א שאד, און עס איז שוין פארטאגס, עס איז שוין פארטאגס, נאך אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, זאל זיך זיין צו האבן הייליגע אויגן, ריינע אויגן, בעטן דעם אייבערשטן זיך נישט אנרירן קיין טעלעפאן, נישט אנרירן, ברענג אים נישט אריין אין שטוב.

צוברעכן א פעסווארד א מענטש וואס וויל העק דאס קענסטו אויף דעם קענסטו בכלל נישט היטן ווייסטו פון דעם מען קען יעדע יעדע פילטער קען מען עפענען רעדט סתם א מענטש מיינט כ'האב א פילטער אבער ס'איז דא א וועג וויאזוי וויאזוי א מענטש קען אריינגיין ס'איז א סכנה פאר די קינדער א סכנה פאר די קינדער זיי בעטן דעם אייבערשטן די עצה פון רעדן ווען עס באדערט דאס איז תפילה בעטן דעם אייבערשטן נאכאמאל און נאכאמאל איז לאמיר צוריקגיין צו די מעשה די צוויי אינגעלייט זאגן פאר דעם פאר דעם רב'ס א זון דו האסט איין עצה דו ווילסט פילן א טעם אין לעבן, דו ווילסט פילן א טעם אין עבודת השם, קום צום רעבן, און דער טאטע לאזט אים נישט גיין, ביז ער נאכאמאל איז געקומען צו זיין טאטע, דף קיף לג, און האט אים זייער געבעטן,